Eh, nĩ kaũndũ ebangĩire kaũndũ amenyete kerũ nĩkĩ aretwo mũgĩ wa njata tondũ gwĩ kaũndũ ebangĩire ena kaũgĩ gake ga gĩthemba Ah, na ona kũrĩ metagwo kanyoni wa ng'ethe ũngĩigua mũndũ akĩrwo ũcio nĩ kanyoni wa ng'ethe kanyoni wa ng'ethe nĩ mũndũ wĩna kawara gake ona kana kangĩ njigua akĩrwo karĩa nĩ kanyoni wa ng'ethe tondũ kena kawara gako kamenyete rĩu ta ithuĩ tũrĩ anini

Ngarĩ nĩ ĩkunyaga ciana ciayo, na ciana imwe cia ngarĩ ĩngĩrega gũkunywo nĩ kũũra yũraga na ndĩtuĩkaga ngarĩ rĩngĩ, ĩrĩaga nginya nyamũ iria nguũ. Kwoguo tũkĩheo kĩrĩra kĩu, rĩu na ithuĩ tũgĩtuĩka ogĩ a njata, nĩ twaheo kĩrĩra kĩa ngarĩ nĩ mami. Rĩu rĩ, tũngĩakorirwo tũgĩka kaũndũ wone mami agĩũka, kahĩĩ keraga karĩa kangĩ cui, cui, cui, cui. Waigua kagweta cui nĩwamenya nĩ mami ũretwo cui na aretwo cui rĩu ũcio nĩguo ũgĩ wa njata ũrĩa twathondekaga ũkaigua nĩ etwo cui rĩu mami ndangĩmenya cui nĩ ndũũ no ithuĩ nĩ tũramenya nĩwe tũreta rĩtwa rĩrĩkũ rĩu rĩu ũcio nĩguo ndĩrauga warĩ ũgĩ wa njata na kwĩ marĩtwa mangĩ tũhũthagĩra ma ũgĩ wa njata ta rĩu twĩ college ithuĩ tũgĩthoma ũrĩa twathomaga eh, nĩ twakoragwo na arwaru na kwĩ mũrwaru ũtendaga arĩ mũtumia na ndendaga kũigua mũkĩgweta kiugo ndaipa tondå kiugo kä u kä arä kä erå thä inä wa area ä yo na uguo gwä kä ndå kä arä kä mene nä nyamå ä yo ä tagwo ndaipa atä må ndå nä må ndå må gima na nä egå coka aharå kio ndaipa tondũ ndarahota gũthiĩ kĩoro kana nĩ arethugumĩra ũhoro ũcio nĩ wamũrakaragia mũno koguo tũtingĩagwetire kiugo kĩu rĩu twagĩte tũgethondekera karĩtwa kangĩ na hau atangĩmenya nĩ atĩa tũrauga rĩu ũrĩa twetaga ndaipa twamĩtaga masugumo pingelelia ũguo nĩ kuga nĩ ya kũhingĩrĩria mathugumo nĩ ya kũgiria mathugumo maitĩke no ndangĩmenya nginya nĩ atĩa tũrauga kana nĩ mũthweri kana nĩ mũgĩkũyũ kana nĩ mũndũ ĩ tweranaga masugumo pingelelia ũkona mũndũ nĩ athiĩ na hau akera mũndũ wa wĩra thiĩ ũrehe ndaipa tũke twĩkĩre ũyũ ũcio warĩ ũgĩ wa- nĩ ũcio nĩ ũgĩ wa njata na ona kwĩ thimo ya gĩkũyũ Yugaga atĩ kĩhĩĩ gĩkũrũ na ithe nĩ ũndũ ũmwe. Nĩ ta kuuga atĩ eh, thoguo atarĩ ho we kĩhĩĩ gĩkũrũ ũmenye nĩwe ũrũgamĩrĩire baba wanyu no rĩu nĩ ũndũ wa kũhũthĩra kiugo kĩhĩĩ rĩ kũrĩ andũ maiguaga tarĩ kũrumwo mararumwo na matiendaga kũigua gĩkĩgwetwo koguo rĩu kwĩ ihinda eh, mũndũ ũngĩ ageragia gũtwĩra ũhoro wa atĩ kĩhĩĩ gĩkũrũ na ithe